Wapwoyo tutwal Ladwowa ma tye ka dorowa, ki wapwoyo wan lwak ma watye kany, ki wun ma wutye ka winyowa ki woko kunnu. Abino ka waco kit ma wan wanyayo ki larre kwede. Kare ca ma wan walarre kany onongo wan pe wapol, onongo wan onoko mo, ma ka kacokke mo watimo, waromo bedo dano abicel nyo aboro, nongo onongo dano madwong adada. Ci wabedo ka tic kumeno kun wawoto awota ki i kacokkewa. Ka wutye ni watimo ka mo-ni, wakobo dok ka mukene, wakobo ka mukene. Mono kite wan wubedo ka tic kwede wek Lok pa Lubanga guo i kabedo weng. Pe gika keken, bene wabedo ka kubbe. Ka ngat mo ma nongo tye ki peko, ma nongo pekone tye, ticce ogwoko nyo tye, wagware bene wacito watiyo. Jo mukene ma nongo bene kero pe botgi ma myero gin ojol ki dano, Wan wawoto ki peke ma mewa ka wacito wawoto ki gijol, walwongo ni gijol. Wawoto ki gin jolle mewa ci wacito waguro kunu. Ka waguro, in won poto me di ikemo yo yo poto, wa oyero ngata dong dong gang ka telo. Ci gitelo me telo, no dano ce otiyo i poto kuca ka kidugu dong kicamo ci dong dano pako Lubanga. Watimo gang pa lamego mo ma gilwongo ni ah, Cecilia, Cecilia Atim, en otye ki peko adada gin mo bene pe cwalo lamero ma wa kweri ma en otye ki gange bene cwalo mato weng ci Cecilia dong tye ki can adada wa onongo ni myero wacok jami wa wawot wa ki gweno ki jami mukene weng waceto gange dano wa iwu dano ko wun wucito gang a Cecilia en lacan ma ata ni icito gange kunu atimo ngo wawoto ki jami wa weng waceto puro poto madit eno miyo dano ongeyo ni moto kodi kare dong ber ada Meno yo ma wan obedo ka tucu ki jiri. Wabedo ka tucu jiri i yo me tic. Yo mukene ne iwinyo lalok mukwo waco ni i yo me lega i kom lutwo gubedo ka cango mapol ata. Mono bene oyabo wang dano weko dano onge ni gin larne kara larne kara obedo gin maber. Wabedo ka tucu bene jiri wek lok pa Lubanga onya kun wabedo ka timo jami mukene ma nongo Dano tamo ni mot kodi pe romo timo wabedo ki tam ni ka kiwaco ni dong dano tye lacat wil gwoko nyo dong dek lok pa Lubanga pi cato wil, ci wan kong dong wacito bene ka cato wil. Omiyo wayabo dukanwa i Pajule ma kilwongo ni Dukan pa Mot Kodi, ma wan wabedo wan ki Obol Kacoki ki jo mukene Bajilo Can-gi. Ka en-ni odong kare eni, Onongo dong tye ka cito i polic, onongo dong ocoyo apikipiki me cito i polic ci awaco ki bol kany co ni gikel keno wek obed i dukan kany omiyo weko omiyo keno odong kara en obedo ngat acel ma wakelo en wapwonyo en ki pwoc carani. Mark bene aye odoko lapwony madit ma loyo ki i kit gum, ma kwoyo gom cii ma pe me tuko tuko. Ka dong imito mere gom cii o i acoli lo. Acoli kulu. En lapwony ma doko matek, obino pi kwanyo en-nu ma wan okwanyo oketo en i dukan pa moto kole. Okeny wiligi, wagamogi ki agora, gubino i dukan pa moto kole. Olubo cigagi. Jone weng ma waketo gukelogi kany-nyi, John ki ki ki kalong, wakelogi, jo ma wakelogi kany-nyi, Gin weng gudoko lutim ngo? Lupwony madongo. Kome guyilo wa gang gi o, wa lutino go gupito i gang kwan, pi kwanyo gi mogo wakwanyo gi oketo gi i dukan. Meno obedo gin maber ma wan wacako dongo ki gin no ki larre. Wacako bene wanongo ni bene. Pe omyero obed ni CR pe omyero obed kibed ka lega ta yat. Wacako bene yabo gang lega pa CR ma kabedo ma wacung iye tin-ni en aye obedo gang ma kikwongo cakone ki i Pajule. Wanongo ni ka ma omyero CR obed iye omyero obed tye. Pe CR bedo ka lega ta yat nyo lega ganga dano. Ka tye lega ganga ngat mo oto kikobo ganga ngat mukene. Wanongo ni lok eni myero kicwako. ci wajwayo i belok eno kobedi ci kabedo kanija pa ciya dong otingo piny dong ata kabedo weng dong inongo ngom ma ciya owilo ma ngumegi kikome meno yo mukene ma wa odongo ki ngo ki lok pa lubanga omiyo kobedi caro mo watye ka lokke wan wakati bene ka yabo wa cukul pien wunongo ni cukul bene myero obed tye cukul pa ciya bene myero obed tye Kodi wan watye i cukul pa par, Papar Primary School, ma cukul maber adada. Ma ineno lutino en ma gubedo dok bongo gubedo gin ni, bongo gubedo gin ni. Man lutino ma gitye i cukul Papar Primary School. Lutino ma gukwano i Papar kany, jo mapol dong gunongo digri ma gin tye i dyewa kany, jo mukene dong gitye atye tic woko. Meno aye en ma ineno tye ka mako gin ni ber, dong jo mua ki i Papar. Wanongo ni jami-ni weng myero wayil wek pe larre obed nen calo gin ma kicayo, pien onongo kineno larre calo gin ango? Gin onongo gin acayo adada. Ci wayilo larre ocito malo ki projek mapol mapat pat, pe dong akwano projek acel acel. Larre wanongo ni pe myero wagik akenya keken, i pajwine kany onongo tye iye wang jogi mapol ata Jok ma nongo rac tutwal ma nongo balo wi dano ki i kom Lubanga en nongo obedo jok ma gilwongo ni lagoro. Lagoro Lubanga oyabowa kare wanongo ni myero wacub tur weng kom jok lagoro-ni i kome, ci man otimme i mwaka pyero aboro nono. Aye wan wacito turo jok lagoro-ni wacito wa i wiye kunnu ma wacito turo wang jok eno-ni teko ka jok lagoro-tu gitum mucot. Omiyo dano dong ongeyo atir ni lagoro kara dong larre kara tek loyo lagoro. Lagoro kara goro ki nyinge ada, pien nyinge bene gilwongo ni lagoro. Ma waduu ki kunu ki weyo ki wer pak madadi ada. Otoro cok ki wi lagoro yecu kara tek, aye ba kara tek joni weko alim oyweyo.

Jok ma onongo balo wi dano adada, ma onongo gengo dano larre, ee jok lanyaja. Jok lanyaja onongo jok marac adada. Wan wacito i wi i wi lanyaja ki ma wadwogo ki i wi lagoro i mwaka pyeraboro wiye acel, wan watye ki kengo i lanyaja dong atir. Waco oturo jok lanyaja, wabalo jok lanyaja okicikicci.

Ma yo jiri ki yat ariya onongo oryemo lanyanya piny gin otime kulu lanyanya kulu ca obedo kulu ma lubanga oyubo maber ma yin pe iromo cito ka dyang ka dong lee oringo ocito kunu yin pe ilubo kore ka icito kunu ber pe icimo wa ki cingi ka icimo ki cingi ineno kit ma icano kome gin wii tutu dok idoko lapoya mukene dong ica mukene icobo lee kadi icobo lee tye pien tye idye tim mo madit adada

Jok marac mo balo wi dano, dano weng curo aye licwa, wanongo ni myero waket en ka kabedo joni weng. Meno i yo mo wa oketo ki lok me larre weko lok me larre oromo piny, ci wacito i lanyaja i kalawinya. Meno obedo pyera aboro ryo abic, pyera aboro ryo abic-ci wan wacito i kalawinya, wadonyo wa i boro kalawinya. Donyo wa i boro, boro ca ni twon boro madit adada. Kidonyo ki mac, kiwoto ki mac ki iye. Wayenyo onongo twol moni ma iwaco ni an dong dit loyo-ni. Pien i kare ma waturo jok lagoro, ci jok lagoro ma odong, jok acel mo ma gilwongo ni adong kena. Ento wa ci en dong onongo edongo kene. Ci dong jo mukene guringo gucito bot ka lawinya, ci onongo ni walub kore wa wa i bot ka lawinya kunu. Ci walubo kore wacito bot ka lawinya, waturo jok ka lawinya, wadonyo wa i boro, waketo wang jok keni, watin dong kero me me woro ka lawinya twi ngo? Twi dok piny litino pa yero weng otugi larre, dul dano mularre pa yero kwe adit ata. Meno obiyo pi turo jok ka lawinya, jok ma onongo otweyo dano.

Kun anga ki jubi ma itito weng wa ce odwere kunu weng? I tang wabedo i doge nino adek, watalo rec lub gangi in dong italo ma lanok ci dong ibino kelo pwo acel. Ma italo atala mo watalo atala. Rec kulu ma naka yam nen calo gikwaro ka nga gi ngata nyono ki tyene ngo. Peke wabedo i dog kulu nino adek ma wacamo rec kiken. Wuwoto ki moko kwon, wa kulu ca wot me ki moko kwon ni kene.

Onongo pud ka niye wat pud tye adi keken, acel keken ma dano bene pe apar ki wiye. En okubo i watti ki ka niye pyera bicel wiye angwen. Meno ka niye ma dong tye i aru. Meno aye tyen lok muno ni myero wami butu wek wun wunge kit ma wan wunyayo ki lok me larre kede, walimo iye can madwong, kimako wa i mabuc pi omyero nongo Wilfred odore. Kimako ki mabuc. An ma alwongo kimako ki mabuc. Jo mapol kitweyo ki mabuc pi lok pa Lubanga. Waciro can eno ni ci wa keto wai mabuci oweko yabo yo ki jo mukene. Omiyo kene nen la lok ma oloko mukwongo wa ci wan dong watongo ngo? Tongo okomo ki iyo. Ento myero wunge ni okomo eni kadi wa ci tongo ki iyo, Catan pud tye ba. Catan eni ma kilwongo ni Catan-ni pud tye. Jami ducu tye ki ngone ki karane me kare dok catan dok oloko cale dok ngo cale dok pat ata ki mewa can yam ki goyi agoya ento kubi dok itimo kit yako dong wek inongo wek dong ikonyiwu ki kor Lubanga man aye gin ma wanongo ni myero wagwoki wunu waciru kit ma jo mukene guwaco ni gibi ciro wa i agikki wan pud watye ka kanyo ne en kadi ka bed wi lobo yelo wadwoko wa tung ki tung ento pud watye iyo Dok bene pud wapwoyo tutwal Lubanga ma oweko wan jo ma lunok pud wadong, pien wan ocako gin wan pe wen keken. Wan onongo dwong adada, ento wan dong jo mukene oto, pol jo apol oto. Ento wan ma odong ma lunok-ki, wapwoyo Lubanga ni Lubanga dok otingo dul madito ngo, obin oumo komwa, kodo watye ki dul dano alip angwen i wiye, ma nyuto ni man aye nyuto ni Ker pa Lubanga tye ka ngo? Tye ka dongo cito acita malo. Ka wamedde ki wun jo ma wutye i wi lobo kunu, ma kwir Lubanga tye ka coyowu ki kunnu, wukette ka maleng wek wucak tiyo tic pa Lubanga. Kadi ka bed wutimo can madwong, angeyo ni lok pa Lubanga ka in ilokke ki ka ma in itye iye, ca mukene iwinyo tek dok itye ka nongo can, ento lugum madit tye iye. Pwo Lubanga! Amiyo pwoc botwu ki wan ducu ma watye kakany pi ribbewa kacel. Lubanga omedwu gum.